Azul fell-awen, wid akk i d-yettmaqalen di lewqat-agi, si leɛḍil ad d-kecmen waytmaten, akka ad nparṭaji ayenat-agi, live-agi tenzuzer.

Voilà, wid akk i d-yettmaqalen akka di lewqat-agi, lbaraka n Sidi Ṛebbi ɣef yal yiwen d yal yiwet. Akka nessaram akka ad nesɛeddit lewqat ifazen, akka di tikelt-in n Sidi Ṛebbi, Ameɣlal Sidi Ṛebbi. Alléluia. Donc c'est une jeune i yextar Sidi Ṛebbi iwakken ad t-neɛbed, iwakken di ass-agi ad neqqim di tiltin-is, nesteɛfu ɣer irebbi-s. Si leɛḍil ad d-alin waytmaten,

Azul Ɛli Sɛeddundi Ɛli, azul fell-ak, azul Ṛebbi a k-ibarek, Ḥmed Ṛezzig, azul fell-ak a gma Ṛebbi a k-ibarek, wa ad iḥareb fell-ak ula d kečči, donc gma Ḥmed azul fell-awen. Donc si leɛḍil ad d-alin waytmaten, akka nettwali apparemment ur ẓriɣ ara ma tsellem-d bien, tzemrem ad txemmem sin, puisque la dernière fois on a eu des problèmes akka techniques, Donc, tzemrem ad txemmem ansin ma yella ṣṣut, ma yella tsellem-d très bien. Donc, euh, Dda Ɛli, ur ẓriɣ ara neɣ Ḥmed, Dda Ḥmed ma yella wid i d-iṭṭafaren akka di lewqat-agi, ma tzemrem ad txemmem ansin ma yella ṣṣut, ma igerrez ṣṣut. Akka, euh, tzemrem ad ɣ-d-tinim. Si leɛḍa yella d-kecmen i waytmaten, ṣṣut apparemment yetteffɣen, ur ẓriɣ ara kan c'est bon, donc Dda Ɛli il est apparemment yelha ṣṣut akka, donc nezmer ad nkumansit ay atmaten. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Pour l'instant, le son est magnifique. Merci Seigneur. Akken ar lewqat-agi gar ifassen Sidi Rebbi, i wakken d netta ara iḥarben, d netta akka ttilin ara uguren akka tiknik, axaṭer des fois itmaten aɛdaw, tikwal ttilint akka des problèmes techniques,

Alléluia. Bɣan ar takka lewqat gar ifassen Sidi Rebbi, akka netta ara yawin di lewqat-agi ara nesɛeddi ad ilin di lewqat-a yettuburken s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Alléluia. Nwara Slimani azul azul Kombon Nwara azul fell-am de France azul fell-am ula d kemmi Rebbi ad kem-ibarek. Azul s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, Ṛebbi ad ken-ibarek ula d kenwi, nteslimen akk fell-awen s yagi. Tzemrem ad txedmem sin imi yella tujur yelha ṣṣut, nkumasi. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Axaṭer nufa lemzya sɣur-k, a Baba Ṛebbi aḥnin, axaṭer tfazeḍ, axaṭer telhiḍ. A Baba Ṛebbi, nebɣa ad d-nqerreb ar ɣur-k, a lɛerc n nniɛam-inek tameddit-agi, a Sidi Ṛebbi. Nebɣa, a Baba Ṛebbi, ad naf lehna, nebɣa ad naf talwit, a Sidi Ṛebbi, ṭṭmana, a Sidi Ṛebbi, axaṭer ɣur-k i yella lfeṛḥ, ar ɣur-k i tella lehna, ar ɣur-k i yella usteɛfu. A Baba Ṛebbi, d kečč ara ibarken lewqat-agi ara d-nidir, a Sidi Ṛebbi, ad tbarkeḍ i yessetma. d wayetma d aḍerba ara ɣ-d-iḍefren akka di kra lewqat a Sidi Rebbi Ɛziz iwakken ad s-nili d lbaraka deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ad aḍerbi ad d-nessuter ṛṛuḥ-ik ad aɣ-iṭṭef afus di lewqat-agi a Sidi Rebbi ara nidir ad aḍerbi ad ilin d lewqat ara ilin ala ḥsab lebɣi-inek ad aḍerbi ṛṛuḥ-ik ad d-iẓẓel ma ɣef aytmaten-inu iwakken vraiment d kečč ad aḍerbi ad sen-d-ifken tasteɛfu kečč ad ten-ibarken kečč ad sen-d-ilin tiwwura ad aḍerbi ḥnin wakken ad sen-nili d lbaraka tameddit-agi a baba rebbi d kečč ara ibarken akk diɣen a sidi rebbi llayv-agi wass-agi a sidi rebbi ad d-nessuter ṛṛeḥma-inek ad d-nessuter tazmert-ik a baba rebbi aḥnin deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ Alléluia Alléluia Bonsoir que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ Amen Gma tnaweṛ-d ya rebbi ad kem-ibarek akken slimen akk fell-awen syagi-nni Baraka n Sidi Rebbi fell-awen fell-akent s isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Aliluya. Ccna-agi tamenzut iqqar-d steqsayeɣ anwi d keččini, ziɣ d baba tḥemmleḍ-iyi.

Tḥemmleḍ-iyi. Hallelujah, hallelujah. A baba Rebbi ad k-ḥemdeɣ, ad k-cekreɣ, a baba Rebbi. Saḥit imi d ababat ifazen ay telliḍ. A baba Rebbi, tanemmirt imi ar ɣur-k i yella lferḥ, ar ɣur-k i tella ṭṭmana, ar ɣur-k i tella lehna, ar ɣur-k i yella westeɛfu, ay Ameɣlal, Sidi Rebbi. A baba Rebbi, nekk akked wayetma ad nqerben ar ɣur-k, a lɛerc n nniɛma-inek. Tameddit-agi, baba Rebbi, wakken ad k-nbarek, wakken ad k-nessali ayen akk ifazen, ayen akk yelhan, ay baba Rebbi ḥnin. Sidi Rebbi lɛaḍima, alak d ccan, i kečči ay Ameɣlal weḥd-k. Haliluya, haliluya, haliluya, haliluya.

Akka ad teqqimi lebda. Alléluia. Donc azul fell-awen, ɛeslama-nwen akk ayetmaten tiyessetmatin i tikkelt-nniḍen, lbaraka n Yasuɛ Lmasiḥ, Dda Ali, Ahmed, ɛeslama-nwen. Akka Komban, Nwara, azul fell-am, ɛeslama-inem a wetma, Werdiya, azul, Anisa, azul. Çakır Kassi, Azul Flech, euh, on va prier pour toi, bien sûr. Aka wid yesɛan amen, wid yesɛan des sujets de prière, aka ilha ten-id-tefkem aka tura, aka cwiṭ acemma euh, nẓal fell-awen. Aka ur ẓriɣ ara ma yella euh, le son tsellem très très bien, xemt-id ansin, aka parce que dagini des fois selleɣ ara bien, ɣur-i ur ẓriɣ ara ɣur-wen ma tsellem bien. Donc, euh, xemti-d ansin, idha ken euh, ilha ṣṣut, akka an kemmel. Aslama nwen, marḥba yes-wen akk i tiwid akk i d-ittmaqalen. Alléluia, Alléluia. Donc, le son, il a xemmem ansin, il a il a ṣṣut, mais il a ṣṣut igerrez. Ad nɛeddi ɣer lmissaj n wass-agi-nni. Alléluia, Alléluia. Lbaraka n Lmasiḥ ɣef yal yiwen d yal yiwet. Akka. Ok. Bɣiɣ ad ẓreɣ kan ṣṣut ma yelha, xemt-iyi-d ansin di leɛnaya-nwen. Ansini ma yelha ṣṣut, ma yella ni passaturi neɣ gerrez. Ɛawnet-iyi-d kan. Anisa ur ẓriɣ ara ma yelha ṣṣut, ma tesleḍ-iyi-d. Xemt-iyi-d ansini di leɛnaya-nwen ma yelha ṣṣut, ma igerrez. Igerrez Ḥmed, ok tsellem très bien, donc ken ibarek Rebbi, lbaraka n Yasuɛ Lmasiḥ ɣef yal yiwen d yal yiwet. Akka ayen akka tebɣa ad ferqeɣ ass-agi, semmaɣ-as, qqareɣ-as nekni i tsibratin yeddren. Akka ilaq ad teẓrem ay atmaten taysetmatin, on est des lettres i d-iqqar wawal n Sidi Rebbi, des lettres vivantes. Nekni s warraw n Sidi Rebbi, s warraw n Rebbi, d tibṛatin yeddren akka mačči nekk i t-id-innan d ayen ad nwali akka uqbel akka ad ilint akka le son apparemment il est excellent merci Seigneur donc uqbel ad ilint ttawilat afraren neɣ an illan teknik neɣ akka ttawilat-agi les réseaux sociaux di lweqt-nni zik ttarun imdanen kettben akka tibṛatin akka ma lbaɛḍ par exemple yella yiwen di Fransa zik s lkuriyas yaru tabṛat ad isellem fell-as ad as-iḥku liḥala-nnes amek yettili ma yella yiwen akka di lɣerba neɣ lemtel ma yella yiwen iḥemmel akka uh, tameṭṭut neɣ iḥemmel uh, albaɛḍ neɣ tameṭṭut tḥemmel argaz ad s-taru tabrat akkagi uh, ad s-tefk akk iḥulfan ayen yesɛa daxel ayen akk i tettḥussu ad as-tini i umdan-nni ṭrabiɣ tabrat-nni aṭas ara d-nwali d ayen i d-inna wawal n sida rebbi inna kunwi d tibaratin on est, euh, on est des lettres vivantes akka d tibṛatin yeddren i d-iqqar mačči d tibṛatin yemmuten axaṭer zmat tili tebṛat d tin yemmuten mi qqar-d wawal n Sidi Ṛebbi kunwi d tibṛatin yeddren akka d ayen ara d-nwali akka albaɛḍ inna-d zik euh, mi ara s-yaru tabṛat ad tafeḍ euh, as-yaru isem-is ad yekteb akk les détails daxel ayen yettḥussu akka deg wawal n Sidi Ṛebbi d ayen ara d-nferq akka lwaḥid akud wen ad nwali akka deg wawal n Sidi Rebbi d acu d-iqqar ɣef ayen yeɛnan akka tabrat-agi eh, n Yasuɛ Lmasiḥ n wass-agi nekni d tibṛatin yeddren i d-iqqar wawal n Sidi Rebbi zemrem ad nwali takka di luqat-agi ad nwali liversi-agi donc eh, iqqar-d wawal n Sidi Rebbi Di 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1 lamma d 6 d acekkeṛ i nebɣa ad d-neckeṛ ɛni iman-nneɣ imi d-nenna imeslayen-agi, ɛni nuḥwaǧ ula d nekkni ad wen-d-nawi tibṛatin n lewṣaya neɣ ad tent-id-nawi sɣur-wen am wakken i xeddmen kra n yemdanen? Isedder tis-snat, Tabrat-nneɣ d kunwi s yiman-nwen. D tabrat yuran deg wulawen-nneɣ, tettwassen yerna ɣran-tt akk yemdanen, i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi. Isedder tis tlata, Inak iban belli tabrat-agi yura-tt Lmasiḥ s yiman-is. wa d nettbecir imi aw nettbecir lexbar n lxir mačči s lmidad d tyura lamana s rruḥ n sidi rebbi yeddren mačči ɣef teblaḍin n weẓru yettwajardent lamana ttwajardent deg wulawen nwen i d-iqqar sidi rebbi iṣedder tis rebɛa Lettkal-agi i nesɛa deg wayen akk i d-yenna yekka-d sɣur-i, sɣur Sidi Ṛebbi, s Lmasiḥ. Ur nezmir ara ad d-nini belli d nekkni i ixeddmen ccɣel-agi s tezmert-nneɣ, lameɛna d Sidi Ṛebbi i d aɣ-d-ittaken tazmert deg wayen akk i nxeddem. I tṣeddart i setta, d netta i ɣ-d-ifkan tazmert s wayes i nuɣal d iqeddacen n Leɛqed Aqdim. Leɛqed-agi ur d-yekki ara sɣur wayen yuran di ccariɛa lameɛna sɣur ṛṛuḥ iqedsen axaṭer ccariɛa tettawi neɣ ccariɛa eh, lɛehd aqdim tettawi ɣer lmut ma d ṛṛuḥ iqedsen yettak-d tudert i d-inna wawal n Sidi Ṛebbi. Amen.

ad sen-iqqar ad sen-yessefham dagini dakken d nutni i d tibaratin yeddren akka iqqar-asen kunwi d tibaratin acuɣer parce que di lweqt-nni aṭas llan yemdanen akka ttarun-asen i wat kurant am akken ɣilen d nutni i yellan d ssebba n ccɣel i d-yellan dinna ccɣel n Rebbi netta dagi Bulus yura-yasen i wat kurant s rruḥ n Sidi Rebbi iqqar-asen d akken ccɣel-agi mačči d widak-nni ur d-yettarun tibratin am akken bɣan ad rren cciɛa i yiman-nsen, mi abeddel-agi i d-yellan deg At Kurintus neɣ tanekra-agi i d-yellan neɣ abeddel i d-yellan akka s leɛnaya n Sidi Ṛebbi, ini-as mačči d imdanen i yellan deffir, meɛna d ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi. Dagi, asen-iqqar Bulus i wat Kurant, d kunwi i d tibṛatin yeddren, yerna tibṛatin-agi urant s lmidad, s Rruḥ Lqudus i sen-yenna. Nekkni s imasiḥiyen, ilaq ad nẓer ayetmaten tiysetmatin d akken ula d nekkni ass-a d tibṛatin yeddren. Akken i ddrent, lmeɛna-ines ddrent, nella d ilmawen, nella nemmut ayetmaten tiysetmatin, nella nebla iswi i d-iqqar Sidi Ṛebbi,

tesɛa n distini win i tt-id-iketben tettawi daxel rrisala neɣ mazma ad d-iniɣ tettawi le messaj akka s daxel tettawi un thème s daxel tettawi iḥulfan wwin akken i tt-yuran tesɛa diɣ la destination tesɛa ar wanda ara truḥ donc Rebbi diɣ nenkni d tibratin yeddren d ayen i d-iqqar wawal n Sidi Rebbi d ayen ad d-nwali diɣen deg uḥric-agi di Irmiya 31 taṣeddart-is 33 iqar-d Uhu a Sidi Ṛebbi, atan leɛqed ara sbeddeɣ d uxxam n wat Isṛayil mi ara ɛeddin wussan-nni, i d-yenna Umeɣlal Sidi Ṛebbi, ad refdeɣ neɣ ad rreɣ ccariɛa-w di lbal-nsen, Ad tt-ḍebɛeɣ deg wulawen-nsen, nekk ad iliɣ d Illu-nsen, nutni ad ilin d agdud-iw, i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi. Nekk ad iliɣ d Illu-nsen, nutni ad ilin d agdud-iw. Dagi lmeɛna-ines, ines ad tt-ḍebɛeɣ, ccariɛa n Sidi Ṛebbi zik tt-ḍebɛen-tt akka wat Isṛail, xeddmen-tt ɣef teblaḍin, akka d ccariɛa minas tikkelt agi lɛehd ajdid ara sbeddeɣ eh, di lɛehd deg wasmi d-yusa lmasiḥ ina ccariɛa n sidi rebbi ad taruɣ deg wulawen-nsen akka maɛna inas ad tiẓẓu sidi rebbi daxel-nneɣ ad d-yili ubeddel daxel-nneɣ akka awal n rebbi c'est un renouvellement spirituel c'est c'est c'est la nouvelle naissance akka d talalit tajdiṭ di lmasiḥ ina ak win yellan di lmasiḥ yuɣal d lxaliqa tajdiṭ lecɣalen akk yezzik ɛeddan tura kulci yuɣal d ajdid i d-iqqar wawan sidi rebbi Amen. Donc, ma rad n semslayet matan iqard wawal n sida Rebbi kunwi d tibaratin iddren. Akka eh, keččini a gma neɣ kemmini ur tmid yettmaqalen ilaq ad teẓreḍ dakken keččini neɣ kemmini d tabrat yeddren. Akka inak mačči selmi d tis i tura maɛna d ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi, ṛṛuḥ-nni n Ṛebbi i d-isers akken Sidi Ṛebbi deg-neɣ aytmaten taysetmatin, d winna i ɣ-ibeddlen, d winna i yefkan tudert deg-neɣ, nella nemmut a aytmaten, mi yessidir-aɣ Sidi Ṛebbi, yella-d un changement i tudert-nneɣ, c'est parce que Ṛebbi yerza-d ar ɣur-neɣ, Lmasiḥ yerza-d ɣer tudert-nneɣ. D annect-agi, d Ṛebbi kan i t-ixeddmen, d ayen i s-yenna Bulus, yenna-as mačči d amdan i yettbeddilen, mačči d amdan i yezmaren ad ixdem lecɣal-agi, mi d ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi, d Rebbi s yiman-is. Mi ara d-nettmeslay ay atmaten tisetmatin ɣef tebrat, d acu i nezmer ad naf neɣ les caractéristiques neɣ ṣṣifat neɣ ayen i nezmer ad naf daxel tebrat. Tabrat ay atmaten d acu tettawi? Tettawi tikta neɣ les idées, tettawi tikti daxel n tebrat. Mi ara teldiḍ akka tabrat, wwa lbaɛḍ, lemtel, eh, yettili di lɣerba neɣ lmetla argaz yeceggeɛ-as tabrat akka i walbaɛḍ iḥemmel neɣ tameṭṭut i walbaɛḍ tḥemmel donc ad tefk tikti ayen akk i tettxemmim ad as-tini eh, as-tini sdaxel-nni donc ad naf tiktiwin akka li zidé ilaq ad nẓer aytmaten tisetmatin rebbi yessers deg-neɣ tiktiwin-ines yessers li zidé-ines neɣ yessers akka ixemmimen-nnes deg-neɣ Ṛebbi yebɣa d tiktiwin-nnes neɣ yebɣa ad ɣ-iceggeɛ akka nekkni ad nili d tibṛatin yeddren yebɣa ad k-iceggeɛ Sidi Ṛebbi yebɣa ad isers deg-k akka ṭṭabaɛ-nnes isers deg-k awal-is isers deg-k akka tira-nnes i wakken keččini ad tawiḍ tiktiwin n Sidi Ṛebbi ixemmimen n Ṛebbi akka ur tleḥḥuḍ ara akken tleḥḥu ddunit mi ad telḥuḍ akken tleḥḥu

Inak ur ttɛanadet ara lǧil-agi n tura, meɛna eǧǧet Rruḥ n Sidi Ṛebbi ad ibeddel ixemmimen-nwen d lɛeqleyya-nwen i wakken ad tissinem lebɣi-ines, ayen ilhan, ayen yeṣfan, ur nesɛi ara lɛib d wayen akk i yesɛeǧǧaben. Inak eǧǧet ixemmimen-nwen akka, eǧǧet

Yebɣa ad nettawi tikti-ines akken yebɣa Sidi Rebbi ara nili mačči akken nebɣa nekkni ayetmaten tisetmatin. Inak ǧǧet ixemmimen-nwen, ǧǧet lɛeqliya-nwen ayetmaten tikwal acḥal tikkal nekkni Sidi Rebbi yebɣa un changement yerza-d ar tudert-nneɣ, yebɣa ad nesɛu tiktiwin ixemmimen n Rebbi tudert-nneɣ, mi mazal-aɣ ahat balak toujours mazal iktiwin-nni n ddunit mazal ariɣ ad nettxemmim amat ddunit, Sidi Rebbi ur yebɣa ara lɛeqlyani n ddunit mi yebɣa ad yessers deg-k ixemmimen-nnes akka kečč i d tabrat yeddren yebɣa ad yessers tikta-nnes ixemmimen-nnes sida rebbi eh, d lebɣi-nnes ara yexdem i tudert-nnek i tudert-nnem awetma eh, diɣen lḥaǧa niḍen ay temmaten tisetmatin yezmer ad nwali mi ara nruḥ akka ɣef ayen yeɛnan tabrat nezmer ad nwali diɣen lḥaǧa niḍen ay temmaten tisetmatin tabrat D acu n lḥaǧa nniḍen i yettilin di tebrat? Tettili li sentiment, akka iḥulfan. Tabrat, lmentel mi ara teldiḍ tabrat, ad tḥusseḍ neɣ ad tḥulfaḍ akka s iḥulfan n umdan. Ma yettḥussu lḥaǧa kini aqli di lɣerba, aqli xaqeɣ, neɣ aqli neɣ lmentel amdan yuran tabrat i walbaɛḍ iḥemmel, as-d-ibeggen as-in acḥal i k-ḥemmleɣ, acḥal i tcebḥeḍ, acḥal. Donc yettilin iḥulfan. Sidi Ṛebbi diɣen ixtara nekkni yellan d tibratin-ines, isers iḥulfan, akka isers iḥulfan-ines Sidi Ṛebbi deg-neɣ, ibɣa ad nesɛu iḥulfan-is i yesɛa netta. Sidi Ṛebbi d uṛḥim, ama di ṛṛeḥma, ama di leḥmala-ines, ama di lehwi-ines, amek i gan yiḥulfan-inek ɣer yemdanen yellan beṛṛa, amek diɣ tamuɣli n Sidi Ṛebbi ay aytmaten taysetmatin, Sidi Rebbi yettwali l'humanité, yettwali imdanen ayetmaten, yettwali-ten s wul akka ttɣiḍent, eh, iḥemmel-iten, ireq ɣef terwiḥin, ireq ɣef, ɣef, ɣef yimdanen, inak akka iḥemmel Rebbi ddunit, imi d-yefka mmi-s awḥid Yasuɛ Lmasiḥ, kra n win yumen Yesu ur yettmettat ara, meɛna ad yidir. Akka i iḥemmel Ṛebbi ad yeḥmaya s iman-is. Asku nekkni diɣen ass-agi Ṛebbi imi yella d leḥmala neṭṭafar agellid n leḥmala, Ṛebbi isers-d diɣ leḥmala-ines deg-neɣ, yebɣa ad nesɛu aḥulfu-agi n leḥmala, yebɣa ad nesɛu ṛṛeḥma deg wul-neɣ akken yella netta d uṛḥim, yebɣa ad nili d wid yelhan i tudert-nneɣ, ad nesɛu iḥulfan yesɛa netta, ad nesɛu lmuɣiḍat ɣer yemdanen. ad nesɛu akka ad nraq ɣef terwiḥin ad ttɣiḍen imdanen yellan berra ad nesɛu lmuɣiḍat eh, ar wid ar yeɛdawen-nneɣ ma ɣuccen-aɣ ma kerhen-aɣ ma xemmen-aɣ ayen diri xaṭer sidi rebbi di ḥmaya amek i gan iḥulfan-in rebbi yebɣa ad isasdiɣ deg ḥulfan-in kečč yellan d tabrat yeddren yebɣa iḥulfan ara tesɛuḍ a gma a wetma ad ilin d iḥulfan yellan a leḥsab iḥulfan-ines netta

Dagi d Yasuɛ Lmasiḥ inek, kečč inas kečč ad ihedder-as dagi i Sidi Rebbi, donc inas kečč telliḍ deg yen kad iliɣ kad iliɣ diɣ deg-sen ɣef tid yuman s Yasuɛ Lmasiḥ, inas i wakken ddunit merra ad teḥṣu belli d kečč i d-iceggɛen akka ad ẓẓaren merra imdanen d akken Yasuɛ Lmasiḥ d inas ad ẓẓaren imdanen d keččini i d-iceggɛen akka mačči mačči d mačči s uqerru-iw i d-usiɣ meɛna d caruka ara yilin gar gar lɛilaqa gar sidi rebbi akked wegdud-is akka i d-inna wawal n sidi rebbi ini-as diɣen wakken diɣen kečč i d-iceggan yerna ini-as tḥemmleḍ-ten akken i tḥemmleḍ akka ababat iḥemmel anemit ini-as diɣen ula d nekkini akken i tḥemmleḍ akken i ten-ḥemmleɣ donc rebbi isɛa aḥulfu yelhan ɣer lǧihan ɣer yatmaten tisetmatin Asku nekkni diɣen, nekkni d tibaratin yeddren ayetmaten tisetmatin, yewwi-d ad nesɛu iḥulfan ifazen, iḥulfan yelhan ama di ṛṛeḥma, ama di ḥmaya ɣer wid ma mer yeɛdawen neɣ ayetmaten tisetmatin ur d-yewwi ara akka ad sɛuɣ aɛdaw neɣ ad kerheɣ amdan akken yebɣu yili-t xas iɣucc-iyi, xas ixemmem-iyi ayen n diri, ilaq ad ḥemmleɣ akka sidi rebbi issutur-id annect-agi wagi d iḥulfan i yebɣa sidi rebbi tabrat-nni yeddren i yellan d keččini a gma awetma yebɣa ad tesɛuḍ akka ṛṛeḥma yebɣa ad tesɛuḍ ad tiliḍ compatissant akka d-iqawwen sidi rebbi d acu i d-yenna wawal n sidi rebbi mi ara nṛuḥ di Matta xemsa taṣeddart tis sebɛa yura d iseɛdiyen wid yesɛan ṛṛeḥma deg wulawen-nsen ad iḥun fell-asen sidi rebbi Imata xemsa inag d iseɛdiyen wid yesɛan ṛṛeḥma deg wulawen-nsen, atan ad iḥun fell-asen Sidi Ṛebbi. Di tebṛat diɣen ma nṛuḥ ar tabṛat n un Timothée chapitre 5 verset 2 à 3, Inak ur ttlummu ara ɣef umɣar akka s leɛyaḍ, meɛna nhu-t am wakken-nni d baba-k. Nhu daɣen imeẓyanen am wakken d ayetma-k, Inek tamɣart am yemma-k, ilemẓi am yessetma-k s wul yeṣfan. Twalam dagi aḥulfa i d-yebɣa Sidi Ṛebbi ad t-nesɛu, ad nesɛu la compassion. Amɣar ad t-ttwaliɣ am wakken-nni d gma, neɣ ad t-ttwaliɣ d baba, tamɣart ad tt-ttwaliɣ am wakken d tamɣart n yemma. Wagi d iḥulfan ara nesɛu gar-aneɣ. Ṛebbi yessawel-aɣ-id tabṛat-agi Eh, tettawi iḥulfan n Sidi Rebbi yebɣa ad tiliḍ la compassion ad tesɛuḍ ul izeddigen ad tesɛuḍ yeḥmaya daxel-ik ad tiliḍ compatissant ad tiliḍ d win iḥemmlen akka wiyaḍ d win yettḥulun ɣef iyaḍ d win yesɛun lmuɣiḍat ɣef iyaḍ d wagi d iḥulfan d iḥulfan n Sidi Rebbi i yebɣa ad tawiḍ ula d keččini a gma a wetma Alléluia الحاجة Iḍen ayetmaten tasetmatin di tebrat d acu ara naf diɣen anaf diɣen euh, ce qui est important tabrat mi ara teɣreḍ akka ad twaliḍ tabrat dima ad twalim sufella le destinataire ad twaliḍ amdan i tt-yuran ad twaliḍ isem-nni win i yuran tabrat-nni ad tafeḍ diɣen tesɛa la destination tesɛa diɣen amkan anda ara truḥ akka d lmuḥal ma d-tafeḍ akka xaylet-d kan akka yidi ad tili tebrat lmetel ur tesɛa ara euh, le destinataire ur tesɛa ara amdan i tt-yuran ur tzerreḍ ara amenhut neɣ anwa-t umdan-agi i k-d-yuran tabrat-agi ur tzerreḍ ara d anwa-t xas ddan-d iḥulfan sdaxel mi ad tili am akken temmut d tabrat yemmuten axaṭer ur tenfiɛ i wacemma mi dagi ad k-iqqar kunwi d tibratin n yeddren lmeɛna-ines tesɛa un destinataire win i tt-yemmeslen d Rebbi i k-yemmeslen d Rebbi i k-ixtaren le destinataire d baba-k d Sidi Rebbi Akka, d Sidi Rebbi i ɣ-yerran d arraw-is, i ɣ-yerran d tarwa-s, d netta i d baba-tneɣ, donc c'est le destinateur, nekkni d tibṛatin, yebɣa a ɣ-iceggeɛ akka Sidi Rebbi ɣer ddunit, akka c'est pas, on est porteur d'un message, akka un message d'amour, un message de paix, un message de compati- de compassion, akka akka d ar wid yellan ar berra,

neɣ tabrat le destinataire ines neɣ tabrat yezmer ad yili d cciṭan akka llan yemdanen par exemple d cciṭan i ten-yessexdamen akka yezmer ad ten-yessexdem i tigelda-ines mi sidi rebbi yebɣa ad ɣ-yessexdem d netta i le destinataire n tebrat-agi i yellan d nekkni yebɣa ad ɣ-iceggeɛ akka imdanen illan berra imdanen iḍaɛen imdanen yelli yettidiren di ṭlam imdanen ur nessin ara sidi rebbi yebɣa i wakken asen-nili ass-agi d lbaraka eh, deg isem n Yasuɛ Almasiḥ. Aleluya. D Yuḥenna 20 taṣeddaṭ-is 21 yenna-as Yasuɛ Almasiḥ yenna-yasen daɣen eh, slam fell-awen akin i iceggeɛ baba baba Rebbi nekk daɣen ad kun-ceggɛeɣ. Akken i d-iceggeɛ Yasuɛ Almasiḥ akken i d-yusa Yasuɛ Almasiḥ ɣer ddunit-agi yenna-as daɣen ibɣa neɣ bɣiɣ nekkini

Dderɣ iẓẓari i iderɣalen, in-as ad fecreɣ s useggas n nneɛma, ad fkeɣ tilelli i wid yettwarzen. Lmisaǧ-agi ay atmaten, ula d nekkni yeɛna-aɣ. Akka, Sidi Ṛebbi ixtar-aɣ, on est des lettres vivantes, yebɣa Sidi Ṛebbi wid yellan di tderɣelt ad ten-id-nessukkes, ad sen-nessiweḍ lexbar n lxir i wakken ṭṭlam ad yekkes ɣef allen-nsen. Yebɣa daɣ wid yettwarzen di lḥebs, nessen-asen lciṭan. ad ttwaserḥen seg isem n Yasuɛ Lmasiḥ akka ad nili nili d lbaraka d wid ara yettwaserḥen yis-neɣ akka yebɣa ad aɣen Sidi Rebbi eh, wid yettwarẓen akka ahat eh, peut-être llan yemdanen rẓen i tudert-nsen ahat eh, ddren-d akkagi tiswiɛin iweɛren i tudert-nsen Sidi Rebbi yebɣa akka il va les restaurer ad ten-id-yerfed yebɣa

imdanen mi ara d-maqlen mi ara d-walin ttwalin-d lmasiḥ-nni yellan deg-i asku ttwalin-d atraver lecɣal-inu lmasiḥ yellan deg-i aytmaten di lecɣal-nneɣ deg imeslayen-nneɣ Rebbi ibɣa akka ad tili d tabrat ibɣa Sidi Rebbi ad s-teǧǧeḍ i ṛṛuḥ n Rebbi akka ibɣa ad yessers tira-ines neɣ ṭṭabaɛ-ines

ma yella ur teǧǧiḍ ara ṛṛuḥ n Ṛebbi, ma yella tesseḥzaneḍ Ṛebbi s lecɣal-inek, txeddmeḍ lumuṛ neɣ tettidireḍ di ddnub, Ṛebbi yebɣa s ṛṛuḥ-is yellan deg-k lmiddad-nni i isers akkenni n Ṛṛuḥ Lqudus, mačči d lmiddad-agi n menwala, mi yenna-ak d ṛṛuḥ n ttwaḍbaɛ neɣ s tira i yuran daxel n tebṛat-agi, yenna-ak tura s ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi. Akka d ṛṛuḥ n Ṛebbi i yebɣa di lecɣal, s ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi ara neddu, d ṛṛuḥ n Ṛebbi akka ara d-yebdu. iban i tudert-nneɣ di lecɣal-nneɣ ur ten-seḥzan ara s lecɣal-nneɣ ay atmaten tisetmatin. Acḥal d tikkal akka nekkuni nettili d sebba imdanen akka ur nettaǧǧa ara ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi ad iqdec deg wulawen-nneɣ ay atmaten. Imdanen ilaq ad walin ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi, ad walin ccɣel n Ṛebbi i tudert-nneɣ, ad d-yili un changement, ad neǧǧ ṛṛuḥ n Ṛebbi ad ɣ-ibeddel, i wakken ad d-yili ubeddel aytmaten taysetmatin ilaq ad s-neǧǧ ilaq ad s-neǧǧ i ruḥ lqudus ad iqedc deg wulawen-nneɣ ur ten-sseḥzan ara akka ad ntub akka di lecɣal-nneɣ ma yella xemmeɣ ccɣel akka diri-t neɣ xemmeɣ ddnub ilaq ad uɣaleɣ ɣer Sidi Ṛebbi akka ma yella peut-être euh, di lecɣal-inu ama di lmuɛamala-inu neɣ euh, euh, peut-être ur d-fkiɣ ara un bon exemple zmireɣ ara d-awiɣ ur zmireɣ ara d-iliɣ d tabrat yeddernayt d iliɣ d tabrat kan eh, yuran kan akka ur tesɛi ara le destinater ulac ulac ṭṭabeɛ-nni n ṛṛuḥ lqudus ilaq imdanen ad sriḥen ad sriḥen dakken illa ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi deg-neɣ ini-ak-in uqeddac ini-ak ddehana n Ṛebbi tejbed-d imdanen Akka, ma yili ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi, ma yili ad d-yili ncunjmu deg umdan, d annect-nni ara d-yejbden imdanen ɣer ɣur-neɣ, d annect-nni i yebɣa Sidi Ṛebbi, a travers keččini, ad tiliḍ d tabṛat yeddren deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Haliluya! Haliluya! Haliluya! Nleḥq-d akka ɣer taggara, la prédication n wass-agi. Akka bɣiɣ ad neẓẓal ayetmaten taysetmatin s ẓẓalit-agi ad s-inin a sidi Rebbi vraiment rraɣ d tibaratin d ṣṣeḥ akka i d-yenna wawal-ik d tibaratin yeddren nebɣa a baba Rebbi ad nili sidi Rebbi d tibaratin yeddren a sidi Rebbi d kečč i nil destinataire a sidi Rebbi tebɣiḍ ad ɣ-tceggeɛeḍ tebɣiḍ a sidi Rebbi ad nili porteur d'un message de paix d'amour

a baba rebbi akin nettẓallaɣ akk fi ciddan a baba rebbi yellan di tudert-nsen a sidi rebbi ad ttwaserḥen a baba rebbi neẓẓul akin s yisem n yasuɛ lmasiḥ i wakken ad d-yellan changement a baba rebbi di tudert-nsen anda yella usennan neɣ anda yella a sidi rebbi tudert a baba rebbi mazal ur teqɛid ara neɣ a gma a baba rebbi ḥnin anda yella vraiment mazal ur d-yerra s lexbar a sidi rebbi fka a baba rebbi efk-d i waytmaten a sidi rebbi ad d-rren s lexbar s s wayen akka i d-neɣra a sidi rebbi ass-agi ad faɛlen di tudert-nsen ad ṭṭebqen a sidi rebbi a baba rebbi beddel axelq-d deg-neɣ ula yeṣfan zeddigen akken k-yenna uqeddac-ik Dawed a sidi rebbi di leɛnaya-k deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ barek a baba rebbi s tma d wayetma a baba rebbi d kečči a sidi rebbi i izemren a Rruḥ Lqudus ad ten-tennaleḍ a sidi rebbi ad tɛawdeḍ lebni deg-sen a sidi rebbi wakken ad d-awin lfakya ad ilin d tibratin yeddren d tibratin a sidi rebbi ara tesxedmeḍ i lɛaḍima n yisem-ik deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Haliluya, uqbel ad nẓal ayetmaten, bɣiɣ ad awen-ǧǧeɣ yiwet akka, nekkni yenna-d Sidi Rebbi d tabrat yeddren, bɣiɣ ad awen-ǧǧeɣ yiwet akka la vidéo ayetmaten taysetmatin ad tt-id-twalim, c'est une vidéo, mais d tabrat, le résumé, c'est un message zemreɣ ad d-iniɣ terrizumi-d akk ayen yellan di la Bible. Akka, d tabrat n Sidi Rebbi i nekkni ass-a. Le message i yebɣa Sidi Rebbi, c'est un message d'amour,

ẓriɣ kullec fell-ak ẓriɣ mi ara teqqimeḍ u ẓriɣ mi ara d-tekkreḍ ttwaliɣ-k mi ara tleḥḥuḍ u mi ara teṭṭseḍ

D nekk i d tudert, d win i k-iseddayen, d win i s-id-telliḍ. Ssneɣ-k uqbel ad d-tlaleḍ. Xtareɣ-k i teswiɛt-nni ideg k-id-xelqeɣ. Ur d-telliḍ ara s lɣlaḍ. Ussan n tudert-ik merra.

D nekk i k-ifkan lweqt, u tilisa i tudert-ik ara tidireḍ. Rriɣ-k d lxaliqa ifazen. Mesleɣ-k si tɛebbuṭ n yemma-k. D nekk i k-id-isuffɣen seg-s. Acḥal n tikkal ur meslayen ara fell-i yemdanen akken ilaq lḥal i wid ur yessinen ara. Werǧin beɛdeɣ neɣ rfiɣ fell-asen. D nekk s timmad-iw i d leḥmala. leḥnana n ubabat i d-smareɣ fell-ak axaṭar nekk d baba-k u kečč d mmi tekkaɣ-ak-id ayen ur yezmir ubabat n lqaɛa ak-t-id-yefk nekk d ababat ifazen kra n leɛnaya i tesɛiḍ tekka-d seg ifassen-iw D nekk i d-ittnubun i lexṣaṣ-inek merra. Ḥṣu belli d iswi-n ifazen yeččuren d asirem i k-heggaɣ ɣer zzat. Axaṭer ḥemleɣ-k s leḥmala ur nfennu ara.

Werǧin ad ḥebseɣ lehhu-inu ɣer lǧiha-inek. Kečč d win i xtareɣ. Bɣiɣ ad k-sbeddeɣ s wul-iw la k terwiḥt-iw merra. Sɛiɣ tazmert ad k-fkeɣ ayen ifazen d wayen meqqren. Ma yella tnudaḍ-iyi s wul-ik, ad yi-tafeḍ. Err-iyi d tizeṭ-ik, u nekk ad k-d-fkeɣ ayen yebɣa wul-ik.

Snig wayen i d-tessutreḍ d wayen i tettxemmimeḍ. D nekk i d afud-inek meqqren. D nekk i k-ittɛezzin di lweqt n ccedda. Mi ara tsuɣeḍ ɣer ɣur-i. Ttili ɣer tama-inek, usukuseɣ-k-id si ccedda-inek. Akken yerfed umeksa izimer-ines ɣef tuyat-is, akken i k-ttawiɣ ɣer tama n wul-iw. ad sefḍeɣ merra imeṭṭawen deg wallen-ik ad ddmeɣ merra leqraḥ i tbubbeḍ di lqaɛa-agi ḥemmleɣ-k Ḥemmleɣ-k s leḥmala-nni i s-iḥemmleɣ mmi Yasuɛ Lmasiḥ. D Yasuɛ Lmasiḥ, tban-d leḥmala-inu ɣer lǧiha-inek. D netta i yettmettilen timmad-inu i lqaɛa. Yusa-d i wakken ad d-ibeggen belli nekk lliɣ akkudek mačči myal-inek. Bɣiɣ ad ak-iniɣ. Ur ḥettbeɣ ara ddnubat-ik Yasuɛ lmasiḥ yemmut i wakken nekk lakud kečč ad nemsalaḥ lmut-ines tbeggen-d leḥmala-inu ɣer lǧiha-inek Ǧǧiɣ kullec i wakken ad d-rebḥeɣ leḥmala-inek. Ma yella tqebleḍ mmi Yasuɛ Lmasiḥ i tudert-ik, atan d nekk i tqebleḍ. Ulac d acu ay iferqen fell-ak. Deg uxxam-iw yettili lferḥ d ameqqran ɣef ttuba n imednuben. Lliɣ dima d ababat, u ad iliɣ dima d baba-k. Asteqsi-inu i kečč. Ma d agella tebɣiḍ ad tiliḍ d mmi Nekk i k-ttṛaǧuɣ s leḥmala Nekk d baba-k i k-iḥemmlen
Haliluya, haliluya, haliluya, haliluya. Twalam akka tabrat ay tmaten, tabrat-agi ma twalam si des versets i yuran akka ikessar-nni, c'est des versets dans la Bible akka, mais c'est un message, c'est des versets.

Akka i iḥemmel Ṛebbi ddunit imi d-ifka mmi-s awḥid Yasuɛ Lmasiḥ. Eh, d wagi i d lmisaǧ i bɣiɣ ad ǧǧeɣ akka deg wulawen-nwen, d wagi lmisaǧ i ilaq ad ten-nessiweḍ, d tabṛat-agi neɣ lmisaǧ-agi i d-iǧǧa Sidi Ṛebbi daxel n wulawen-nneɣ ass-agi. D tabṛat-agi n Sidi Ṛebbi, d tagi i yebɣa Sidi Ṛebbi ad sen-tt-nessiweḍ imdanen, ad nsefhamin dakken Sidi Rebbi d yeḥmaya dakken Sidi Rebbi d lehwu ad issinen Sidi Rebbi donc c'est le message de Dieu euh, et l'humanité akka euh, euh, ṣṣut i d-teslam Anisa donc c'est une lettre i nxedm akka gini llan wid yettixedmen akka on l'a été traduite traduite ar teqbaylit akka lbaraka n Yasuɛ Lmasiḥ ɣef wid akk i d-ikecmen akka tanemmirt-nwen Ẓra ma llan wid akka yuḥwaǧen taẓallit, tzemrem ad ɣ-d-arum akka ad nẓal, nebɣa ad neṭṭef akka un temps akka 20 minutes neɣ 15 minutes ad ilin d tiẓilla akka ɣef les sujets de prière akka bu-aytmaten d tiysetmatin Akka mi wid yeḥwaǧen taẓallit zemrem ad ɣ-d-ǧem akka des messages nezmer ad nẓal fell-awen, zemrem ad ɣ-d-tarum aytmaten tiysetmatin, aql-i ttmaqaleɣ di les messages nwen, c'est pas facile euh, ad tjiriḍ akk annect-agi-nni d live en même temps ad tɛerḍ ad tawiḍ euh, ad tekkseḍ akka les messages akka j'essaie ad d-ɣreɣ les messages akk i d-tarum Akka, tzemrem ad aɣ-d-tarum wid yeḥwaǧen taẓallit akka i t-id-nniɣ akka, di lewqat-agi, ad nẓal fell-awen. Bɣiɣ ad nẓal ayetmaten taysetmatin, wakken Sidi Ṛebbi, ad sen-nini a Sidi Ṛebbi, ḥun, ḥun fell-aɣ. Akka, Sidi Ṛebbi ad aɣ-yerḥem. Akka, d ayen i nettwali di ddunit, ayetmaten tisetmatin, tewɛeṛ teswiɛt, tewɛeṛ Gwin i ɣ-d-izzin mi Sidi Rebbi neslager-as s leɛnaya-ines nezmer ayetmaten tiysetmatin. A baba Rebbi aḥnin, si par ta guerra ce que nous sommes sauvés, a Sidi Rebbi ur nezmir ad nexdem acemma, Sidi Rebbi abeddel-agi i d-nenna akka, a Sidi Rebbi tessawleḍ-aɣ-d i wakken tebɣiḍ un changement di tudert-nneɣ, mebla rruḥ-ik ur nezmir a Sidi Rebbi ad nexdem acemma, ɛiwen-aɣ a baba Rebbi aḥnin i wakken.

twaculin-nneɣ, a baba Rebbi, bɣiɣ ad nẓal ay atmaten tisetmatin, keččini d-ittwalin akka di lewqat-agi, bɣiɣ ad tẓalleḍ a gma awtma ɣef leslak n twacult-ik, akka i wakken Sidi Rebbi ad innal tawacult-ik deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. A baba Rebbi, akken tẓalla a Sidi Rebbi ɣef leslak n twaculin n waytmaten d tisetmatin, wwiɣ akin a baba Rebbi imawlan, ibabaten, d tiyemmatin, n warraw-ik, a Sidi Ṛebbi, d yessi-k i d-ittmaqalen di lewqat-agi. A Baba Ṛebbi, tenniḍ, Ma tumneḍ ad tamneḍ yis-s, ma tumneḍ ad twaliḍ afus n Sidi Ṛebbi, ma tumneḍ a gma, a wetma, ad tettwasellek twacult-inek, amen ad tettwasellkeḍ am kečč, am twacult-ik. A Baba Ṛebbi, akken ttẓallaɣ ɣef leslak n twaculin-nneɣ, wid mazal ur k-id-ɛriḍen ara, ur ɛriḍen ara Sidi Ṛebbi lexbaṛ n lxiṛ. A Baba Ṛebbi, akin nettẓalla ɣef tyemmatin-nneɣ, a Baba Ṛebbi, d kečč ara d-ilin iẓri-nsent, a Baba Ṛebbi, nebɣa ad nidir, ad neḥḍeṛ, ad nidir, ad nwali, a Baba Ṛebbi, imawlan-nneɣ umnen yis-k, a Yasuɛ Lmasiḥ, nebɣa ad nwali tyemmatin-nneɣ umnent, nebɣa ad nwali isetma-tneɣ, nebɣa ad nwali aytmaten-nneɣ, a Baba Ṛebbi, umnen, leslak ad d-yekcem tiwaculin ɣef baba rebbi aḥnin deg isem n yasuɛ lmasiḥ a baba rebbi kkes ṭṭlam kkes tidderɣelt a baba rebbi icudden sida rebbi imawlan-nneɣ sida rebbi ṛṛuḥ n ddiyana i icudden sida rebbi tiwaculin-nneɣ deg isem n yasuɛ lmasiḥ ayen yellan d ddeɛwessu ayen yellan d ṭṭlam a baba rebbi ad yettwaserreḥ ad yerreẓ deg isem n yasuɛ lmasiḥ a baba rebbi ad tsemḥeḍ ayen akk ixedmen lejdud-nneɣ diri-t ababa rebbi ama d saddat ama d lemqamat ama di rebbi ten iɛebden a sidi rebbi d lmeṣnuɛat ababa rebbi sers-d afus-ik ababa rebbi anda la tedɛwessu di twaculin neɣ ababa rebbi ad tettwaqleɛ di twaculin ababa rebbi nendeh s lbaraka daxel n twaculin neɣ ababa rebbi dɛwessu ad teffeɣ lbaraka-inek ad tessebleɛ dɛwessu deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ

Aṭas di sujets i ɣ-d-ittarun akka ɣef sɛan ugur akka daxel li couple-nsen bɣa nẓal ɣef li couple iwuk a Sidi Ṛebbi ad d-isers afus-is ɣef li couple merra yellan en difficulté. Ad nẓal s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ iwakken zzwaǧ-inek a gma, a wetma ad yenǧeḥ. s isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, akin ttẓallaɣ ɣef aytmaten s yessetmatin, a Baba Ṛebbi, d-ittmaqalen di lewqat-agi ɣef zzwaǧ-nsen, a Baba Ṛebbi, d kečč, a Baba Ṛebbi, d Ṛebbi d win izeddin s leḥmala-inek, a Baba Ṛebbi, ad d-nessuter leḥmala n Yasuɛ Lmasiḥ daxel n twaculin-nneɣ, gar wergaz d akked tmeṭṭut-is, gar tmeṭṭut d dderya-ines ar wergaz-is, a Baba Ṛebbi, qceɛ meṛṛa tizemmar n ṭṭlam n cciṭan eh, di twaculin-nneɣ nessuturen iwakken vraiment ad d-ili la compassion ad d-ili ssmaḥ daxel n twaculin-nneɣ iwakken wa ur ittḍurru wa iwakken ad nemyarfed ad nemyunkuraj a baba rebbi sers-d yeḥmaya-inek daxel n twaculin-nneɣ zdi a baba rebbi li couple a baba rebbi d-ittmaqalen di lewqat-agi zdi tiwaculin-nsen a sidi rebbi nessuturen a sidi rebbi leḥmala-inek ad d-kcem ɣer yexxamen, ad d-kcem leḥmala-inek gar wergaz d tmeṭṭut-is di lewqat-agi, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, ugiɣ le divorce, ugiɣ imenɣan, ugiɣ ccwal gar wergaz lakk d tmeṭṭut-is, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, nessuturen leḥmala-inek, a Baba Ṛebbi, ad terzu di lewqat-agi, les couples i d-ittmaqalen di lewqat-agi, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya.

Ayman neɣ Iman donc ad ẓẓal euh, sidi rebbi s as-d afus-ik a baba rebbi ɣef euh, ɣef wetmat-nneɣ iman a sidi rebbi euh, lmi a sidi rebbi deg ccat inna lan a baba rebbi ḥnin a baba rebbi afus-ik ad yili fell-as af tudert-is af lḥayat-ines a baba rebbi akin tẓalleɣ deg yisem-en yasuɛ almasiḥ a baba rebbi ad tepruṭijiḍ a sidi rebbi tameṭṭut-agi a sidi rebbi nessuturen tawaṣra n mmi-k ɛzizen yasuɛ almasiḥ a baba rebbi ɣef tudert-ines a baba rebbi kečč ara ibarken a baba rebbi ixemmimen-is kečč ara ibarken lḥayat-is sidi rebbi baba rebbi sebɛed akk tiyita n uɛdaw n cciṭan di tudert-is a baba rebbi akin ttẓallaɣ s yisem n yasuɛ lmasiḥ i wakken vraiment a baba rebbi yelli-k ad tidir lferḥ ad tidir lehna ad tidir tawant a baba rebbi ad tilli tibbura zdat-s ad tenǧeḥ akk di leḥric n merra di tudert-is deg yisem n yasuɛ lmasiḥ

Akka tiɛekmin ẓẓayen inek a s-tedda ɣur-i ad testeɛfum akka wen fkeɣ ad steɛfu akka a gma a wetma di luqat agi a nessuter afus n sidi rebbi akka tusiḍ-d ɣer lmasiḥ teɛyiḍ in-as sidi rebbi di luqat agi akin teẓẓalla ɣef ssaɛid sidi rebbi ansnawi a sidi rebbi ger ifassen-ik bwiɛen ɛeggu-ines facal-ines a baba rebbi moralment a baba rebbi d kečč a baba rebbi ara d-at id-irefden moralment sidi rebbi spirituellement sidi rebbi physiquement a baba rebbi akin tẓallaɣ deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ɣef tudert-is a baba rebbi ɣef lḥayat-is i wakken d kečč ara t-id-irefden di lewqat-agi a baba rebbi facal ad as-ikkes ɛeggu ad as-ikkes a sidi rebbi rẓiɣ akk facal i tudert-inek a gma Saɛid s isem n Yasuɛ Lmasiḥ a baba rebbi nẓul akin i wakken lferḥ i wakken lehna wakken sida rebbi ma kiyat car di lewqat agi wakken ṛṛuḥen n rebbi ad d-ikcem ɣer tudert-ik lferḥen sida rebbi ṭṭmana lehna-ines sida rebbi ad taččar ul-ik ad k-tḥerrez deg isem n Yasuɛ Almasiḥ amen au nom du Seigneur Jésus je te recommande entre les mains du Seigneur sida rebbi rriɣ-k gar ifassen sida rebbi wakken deg netta sida rebbi ara k-d-ifken lehna-ines di tmeddit agi ṛṛuḥen sida rebbi ad ikkes facal ɛeggu afin akk yaɛyan a baba rebbi tameddit-agi bu akin akk wid ifeclen wid yeɛyan a sidi rebbi i tudert-nsen a sidi rebbi efk-asen lehna di lewqat-agi wid ifeclen wid a sidi rebbi qui sont découragés par des problèmes neɣ des soucis neɣ d iɣeblan a sidi rebbi di lewqat-agi kan ttẓallaɣ iwakken d kečč ara ten-id-irefden a sidi rebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ Alléluia Alléluia Alléluia ma yella wid yeḥwaǧen taẓallit akka i d-nniɣ akka aytmaten taysetmatin Tzemrem ad aɣ-d-tarum akka aqlaɣ dagi ad neẓẓal fell-awen deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. J'essaie aussi ad d-ṭṭfeɣ les messages-nwen akka ma yella wid yeḥwaǧen taẓallit akka tzemrem ad aɣ-d-tarum akka bien sûr ad neẓẓal fell-awen on est là pour ça akka bɣiɣ ad ẓẓal taytmaten taysetmatin akka ɣef dderya-nneɣ akken teẓram eh, dderya aytmaten iweṣṣa-yaɣ Sidi Ṛebbi d akken ad nessker dderya leḥsab n wawalen Sidi Ṛebbi akka d lmesulya neɣ c'est une responsabilité akka eh, d akken ad nessker dderya-nneɣ ad nesselmed inawalen Sidi Ṛebbi eh, ad ten-weṣṣi ina ifektasen ttrebga n Yasuɛ Lmasiḥ si temẓi-nsen iwakken ad issinen Ṛebbi i temẓi-nsen iwakken ad tili dderya iṣelḥen mi diɣen ilaq ad nettẓalla ɣef dderya neɣ ay tmaten tisetmatin xaṭer tettwalim les réseaux sociaux tettwalim ayen akken iḍarrun di ddunit les fléaux sociaux sidi rebbi ara iḥarben akka ɣef twaculin-nneɣ bɣa nẓal akka ɣef arraw-nneɣ di ssit-nneɣ ukin sidi rebbi d netta ara iḥarben nẓal a gma weltma di luqat-agi nẓal ɣef dderya-nnek deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ a baba rebbi bu-ak-in akk dderya bu-ay tmaten tisetmatin i d-ittmaqalen di luqat-agi a sidi rebbi nessutur deg-k la protection a sidi rebbi ma mačči d kečč i yettɛassan wid yettɛassan yettɛassan i uḥerfi ma mačči d kečč i ibennun wid ibennun bennun i uḥerfi a baba rebbi d kečč i yettɛassan ma mačči d ameɣlal i yettɛassan tamdint wid yettɛassan ttɛassan i uḥerfi a baba rebbi neẓẓul akin a sidi rebbi d kečč ara iɛassen d kečč ara iḥarben akk ɣef twaculin-nneɣ particulièrement ɣef dderya-nneɣ akken teẓalla ɣef yessit neɣ d warraw neɣ iwakken ad tili dderya iṣelḥen ad tili dderya a sidi rebbi ifazen dderya ara inejḥen ama di leqraya-nsen dderya a sidi rebbi ara tḥarbeḍ ama d ṣṣeḥa-nsen ama d tudert-nsen iwakken ur tteffɣen ara lebɣi-inek a baba rebbi ur ten-yettaker ara waɛdaw ur ttruḥun ara liriẓ sidi rebbi

A baba Rebbi d kečč i d-yettaken la conviction, d kečč i yettqenniɛen a Sidi Rebbi, ayen umi tzemreḍ ara, ayen i tzemreḍ, ayen umi yezmir umdan Sidi Rebbi yezmer-as, a Sidi Rebbi d kečč ara d-ifken lqenniɛa, d kečč ara d-ifken akk a Sidi Rebbi ayen yelhan, a baba Rebbi i twacult n gma-tneɣ, a baba Rebbi ad tḥarbeḍ fell-as, a Sidi Rebbi deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ,

Sasi Nano, il faut prêcher la bonne parole. Bien sûr, euh, awal na Rabbi ilaq akka ad yettwebeccar d ayen i nxeddem, akka euh, Sidi Rabbi ad tzerɛet, akka awal n Sidi Rabbi ad yettwazra, akka s isem n Yasuɛ Lmasiḥ, Halleluya, Halleluya, Halleluya. Là-d ma yella wid yeḥwaǧen taẓallit, tzemrem ad aɣ-d-tarum, aql-aɣ dagi, on est là pour prier, akka. Sassi Nanou, prier pour ma mère, Ḍrifa, pour que, que le stress cesse dans sa vie. Akka, neẓẓal s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, rruḥ-agi n stress, akka aṭas i yellan unguwasi ad teẓrem belli d tizemmar n ṭṭlam anwa i yellan deffir lestress d cciṭan d tizemmar n ṭṭlam si les forces démoniaques si le cciṭan dima ixeddem-d lestress i umdan lxuf tuggdi atqelleq ad neẓẓal s isem n Yasuɛ Lmasiḥ ɣef ɣef yemma-m ḍrifa wakken Sidi Ṛebbi ad s-yekkes lestress-agi au nom du Seigneur Jésus. A baba Ṛebbi akin tẓallaɣ ɣef ḍrifa Sidi Ṛebbi yemma-s n Sisi ma nwa Sidi Rebbi di lewqat-agi ɣef lesṭer-as, a Sidi Rebbi tesɛa, a Baba Rebbi wwiɣ-tt-in ger ifassen-ik, d kečč i yeẓran ugur-ines, d kečč as yekksen ad tqelleq, d kečč as yefken a Baba Rebbi lehna-inek, a Baba Rebbi ad d-tẓur tawacult-is, ad d-tẓur a Sidi Rebbi ul-is, ad d-tẓur tarwiḥt-is a Sidi Rebbi, ad s-tefkeḍ lehna i tmeṭṭut-agi ḍrifa a Sidi Rebbi di lewqat-agi,

Chérifi Ameẓyan, inek, euh, pour avoir ma famille à côté de moi, Mouh Saïd. Euh, euh, ok, degma Mouhend, donc un zal ndi luqatagi sidi Rabbi, iwa kan ad yestakil tawacult-inek akka, sidi Rabbi, Rabbi d win izeddayen Rabbi, yettili tibbura-ines, ad yelli tawwurt s lɛejlan, iwa kan ad yesdakil kečč akk twacult-ik deg isem n Yasuɛ Almasiḥ, a baba Ṛebbi akin ttẓallaɣ ɣef gma eh, Meẓyan, a Sidi Ṛebbi Muḥend, a baba Ṛebbi d kečč ara t-innalen di lewqat-agi, a Sidi Ṛebbi, vraiment taẓallit-inu, a Sidi Ṛebbi wakken tawacult-is ad teddakel, a baba Ṛebbi akin ttẓallaɣ di lewqat-agi wakken d kečč ara yesdeklen tawacult-is,

d bab n ḥellu ay telliḍ a sidi rebbi ccfa d ḥellu a sidi rebbi d afus-ik d afus-ik ara tt-yennalen di lewqat-agi a sidi rebbi akin ttẓallaɣ taẓallit-agi a baba rebbi tenniḍ taẓallit n uḥeqqi tesɛa tazmert di lewqat-agi deg isem n yasuɛ lmasiḥ akin ttẓallaɣ ɣef lipumu a sidi rebbi a sidi rebbi n tmeṭṭut n gma-tneɣ a baba rebbi di lewqat-agi problème-agi respiratoire a baba rebbi d kečč ara s-d-ixelqen lipumu tijdidin kečč ara s-yekksen a sidi rebbi

deg isem n Yasuɛ Almasiḥ, a Baba Ṛebbi, akin ttẓallaɣ ɣef li silibater, Sidi Ṛebbi, d yessetma d wayetma illan akk silibater, akk d keččini, a Baba Ṛebbi, ara sen-d-illin tiwwura, deg isem n Yasuɛ Almasiḥ, a Baba Ṛebbi, d kečč ara sen-illin tiwwura ḥnin, Sidi Ṛebbi, di zzwaǧ-nsen ad ferḥen, kra tin deg n gma neɣ wetma ur nezwiǧ ara, kra n wid i wid yewwḍen leɛmeṛ, a Sidi Ṛebbi, d kečč ara sen-d-illin tiwwura, a Baba Ṛebbi, sferḥ-iten di zzwaǧ-nsen, efk-asen-d nnṣib-nsen, a Sidi Ṛebbi, ayen yettmenni wulawen-nsen,

akin tẓalla a sidi rebbi fi ciddan ɣef la dépression et le découragement daxel twacult-agi baba rebbi axaṭer aɛdaw yettaɛraḍ iwakken ad iḍegger lferḥ daxel twacult-agi ma baba rebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ay aɛdaw ur tesɛiḍ ara tazmert ur tesɛiḍ ara azref ur tesɛiḍ ara lḥeqq ɣef twacult-agi a baba rebbi akin tẓalla idammen n Yasuɛ Lmasiḥ ad ilin ttawaṣṣara ɣef xxam-is, ad ilin ttawaṣṣara ɣef argaz-is, ɣef yessi-s d waytma-s d uxxam-nsen, a Sidi Rebbi, a Baba Rebbi, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, d kečč a Baba Rebbi ara d-irefden tawacult-agi, ad tekkseḍ facal, ad tekkseḍ ɛeggu akk i tudert-nsen, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, Haliluya!

Nwara di lewqat-agi, a baba Ṛebbi ak i nettẓalla ɣef lpṛublem-agi respiratoire, Sidi Ṛebbi n wetma-tneɣ, a baba Ṛebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Sidi Ṛebbi d kečč ara baba Ṛebbi ara as-d-yerren, a Sidi Ṛebbi Lodora, a Sidi Ṛebbi ak i nettẓalla ɣef ugur-agi tesɛa akka di lewqat-agi, a baba Ṛebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a baba Ṛebbi lehlak-ines ad iṛuḥ, sers afus-im a wetma. Sers afus-im akka s liman deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ a Rebbi ad kem-innal di lewqat-agi. Aṭas n waytmaten ifin ẓẓul ḥlan deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ṭṭef-d ḥellu di lewqat-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. A Baba Rebbi akin tẓallaɣ a Baba Rebbi af Newwara a Baba Rebbi wwiɣ-tt-in ger ifassen-ik di leɛnaya-k a Yasuɛ Lmasiḥ ḥunn fell-as a Baba Rebbi barek ṣṣeḥḥa-ines di lewqat-agi a Baba Rebbi ayen akk yellan facal ayen yellan d ɛeggu ayen yellan d lehlak di lewqat-agi ad iruḥ deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ i tudert-is.

Zehwa anẓal fell-am akka tesɛiḍ tesɛa ugur d wetmaten-nneɣ Zehwa tesɛa ugur deg ucekkuḥ-is akka yettneṣṣal-as s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ anẓal i wakken anda yella upṛublem s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ anṣal-agi i yettruḥun akka anẓal ɣef wid akk yesɛan ugur-agi yettneṣṣal-as akka ucebbub-is s isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, wwiɣ-ak insas, a wetma, afus-im ɣef uqerruy-im di lewqat-agi, ad ẓẓalleɣ deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, wwiɣ, a Baba Ṛebbi, lehlak n wetma-ten ɣef wugur, yens, a Sidi Ṛebbi, anda as-d-ikka wugur, a Sidi Ṛebbi, neɣ d peut-être le stress, peut-être d tqelleq, peut-être d lḥaǧa-nniḍen, a Baba Ṛebbi, d kečč i yeẓran, a Sidi Ṛebbi ɛziz, di lewqat-agi, lehlak-ines ad iṛuḥ. deg yisem n Yasuɛ Almasiḥ, wwi akkin ad nṣal agi n ucebbub n wetmaten-nneɣ, a Baba Rebbi, s yisem n Yasuɛ Almasiḥ ad yeḥbes, d kečč ara s-d-yerren acebbub-is, a Baba Rebbi, di lewqat-agi n rẓul akkin, s yisem n Yasuɛ Almasiḥ, anda yella akk tezmert n ṭṭlam, anda yella akk weɛdaw yesɛa azref ɣef wetmaten-nneɣ, qellɛeɣ-t s yisem n Yasuɛ Almasiḥ, ay aɛdaw ad tekkseḍ tuccar-ik, ay aṭṭan ad teffɣeḍ di llesan n wetmaten-nneɣ, deg yisem n Yasuɛ Almasiḥ, au nom du Seigneur Jésus,

ɣef liziglizi ɣelqen a baba rebbi di lewqat-agi sidi rebbi ɣef tezmar-agi n ṭṭlaf mi sidi rebbi bɣan ad ḥebsent lövr-inek a baba rebbi aɛdaw ur yefṛiḥ ara s la bonne nouvelle di tmurt-nneɣ axaṭer aɛdaw sidi rebbi yerra-d s lexbar d akken timezgida tesɛa azal timezgida sidi rebbi arraw-ik agdud ad d-itteffeɣ si ṭṭlam a baba rebbi

Alléluia. Bɣa nẓal tayetmaten akka taẓallit ɣef eh, liḥala n tmurt-nneɣ sida Rebbi ad tibarek tamurt-nneɣ twalam ulac acu yessefraḥen di tmurt ulac eh, kul kul iḥricen cciṭan yehud akk eh, tizmar n ṭṭlam ayetmaten anda yella ulac Rebbi anda ulac lmasiḥ d nnger i yettilin ayetmaten taysetmatin la solution d lmasiḥ ayetmaten d ulawen ad d-uɣalen ar sida rebbi ad uɣalen ad qeblen tik tafat n lmasiḥ ad tẓur tamurt-nneɣ deg isem n yasuɛ lmasiḥ ababa rebbi akin teẓẓala ɣef tmurt-nneɣ i wakken lexbar lxir ad yekcem tamurt-nneɣ i wakken lexbar lxir

deg isem n Yasuɛ Almasiḥ, wwan merra aḥricen di tmurt-nneɣ, a baba Rebbi d kečč ara ibarken tamurt-nneɣ, kečč ara ibarken a baba Rebbi, a wi d imḍebbren illan, illan, illan ala ḥsab bul-ik a sidi Rebbi, ma llan wid illan d aɛekkar a baba Rebbi, si un blocage, a baba Rebbi ad ten-tekkseḍ, ad d-tawiḍ irgazen yeṣfan, irgazen k-yettaggaden, irgazen yesɛan nniya n lxir, at nniya a sidi Rebbi, ay wid ara ibennun tamurt a sidi Rebbi di leɛnaya-k deg isem n Yasuɛ Almasiḥ, Alléluia, Alléluia.

di live euh, YouTube parce que la dernière fois نسعى un problème tikwal euh, lan wid iɣ tessinyalin lan wid adaw euh, lan imdanen ɛussen quand même teẓẓalet ɣef annect-agi jtaɣ-id des messages akka jtaɣ-id akka des sujets de prière nẓal fell-awen akka ḥadaret tettum nesɛa

Nesɛa la prière d'intercession kif tmeṭṭut-iw, cafeɛa taẓallit n ucafeɛ, taẓallit spécialement d tiẓilla. Wid yesɛan akka tiẓilla ay atmaten taysetmatin yuḥwaǧen taẓallit, wid yesɛan des problèmes neɣ wid yesɛan uḥwaǧen akka bɣan ad ten-nɛiwnin taẓallit, cctaɣ-id tzemrem ad tkecmem di live-nneɣ, en tous les cas ad t-id-nanonsi, akka ad xedmeɣ une annonce i wass n ttlata,

ssarameɣ tesfaydim akka aṭas aṭas nella yawen d lbaraka akka euh, nella yawen akka euh, c'est une bénédiction ayen akin nxeddem nebɣa euh, awen nili d lbaraka nebɣa ad nili d ttawil n lbaraka i twaculin-nwen ama s ẓilla ama s wayen les encouragement ara wen-nefk deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ qqimet-d yid-neɣ akka ṭafret tidwilin-nneɣ ama d liprogrammi nxeddem akka ḥadret tettumniɣ tiddas n tlata ɣer tmanya n yiḍ nesɛa taẓallit on va essayer nezmer asen tlata ad yili d tuẓamin anuẓum akka anuẓum aneẓẓal wakken sidi rebbi d isers afus-is akka lajuni n wasen tlata wakken rebbi ad yeqdec s lqewwa umneɣ belli sidi rebbi ad ixem dimirak ad ad iger afus-is s waṭas s lqewwa deg isem n yasuɛ lmasiḥ baba rebbi akin tẓalla kina tanemmirt a baba rebbi afayen akk i d-nedder lajuni n wass-agi tanemmirt ɣef ɣef aytmaten d taysetmatin i yeqqimen izgel almi d tura sid rebbi rufqen-aɣ i da baba rebbi ḥnin a baba rebbi akin tẓallaɣ ɣef yiḍes-nsen akin tẓallaɣ wakken lehna-inek ad ten-taččar iwakken lewqat i d-iqqimen a baba rebbi d kečč ara yilin yid-sen kečč ara iḥarben fell-asen d kečč ara ibarken iḍes-nsen tanekkara-nsen akin tẓallaɣ a baba rebbi afid akk a baba rebbi af yiḍes-nsen di lewqat-agi a sidi rebbi ɛziz d barek-iten burkeɣ merra a baba rebbi aytmaten d taysetmatin i d-iqqimen di lewqat-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ad d-nini merra amen amen akka ǧakun di talwit lbaraka n sidi rebbi ar tikkelt ar asen tlata ma yebɣa yillu weḥnin amen ǧakun di talwit n yasuɛ lmasiḥ amin